Dutoƒo mawunyakaka le xexea me godoo ƒe apostolo, mina míakpee pastɔ Dɔktɔ WF Kumuyi. Amegã miawoe zɔ pastɔ akpe. Wakafu Mawu. Yesu Kristo anye wò dzidzɔkpɔkpɔ. Yesu Kristo anye wò gaɖela ame ana wò vovo eye Yesu Kristo anye ɖela na wò. Yesu Kristo anye ame akɔkɔ wò ɖe dzi alé wò alé wò titre eye Yesu Kristo anye agbe wò ƒe enuwo katã na la tso fi si ati le Yesu ƒe ŋkɔ me. dzidzɔkpɔkpɔ eye Yesu ƒe fɔa yenye dzidzɔkpɔkpɔ ame ke tu na kame, ame ke ɖena me, ame ke lé na me ɖe tsitre eye ame nana míaƒe hiawo katã ti. Kuxiwo katã le fiase ya la, wo katã woakpɔ ɖoŋti le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina ne mía katã míado gbe ɖa, Fofo, le Yesu ƒe ŋkɔ sesea me. Mele do gbe ɖa eye mebia fie sia be nàka asi ame sia me eye nàɖe ame sia me, nàde agbe le ame sia me ŋuti eye nàɖe ga ame sia me eye nàtu ka aboyomewo katã woakpɔ ƒoƒo akpe na wò aƒetɔ le ɖoŋuti la ta. Le Yesu ƒe ŋkɔ me ye bia do gbe ɖa le. Mawu ne yra mi. Le fiasia míeva eye mía aƒo nu eye emegbea míaɖe aƒetoa ƒe ŋusẽ sɔfia le agbo me fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mele nu ƒom na mi fiasia tso. Faith, promise, Ŋugbedodo dziwɔla ƒe ŋusẽdɔ wɔwɔ Mawu edo ŋugbe na mí. Edo ŋugbe be yeayɔ dɔ. Edo ŋugbe be yeayɔ yeatu ka. Edo ŋugbe be yeaho to sia to ɖa le agbe me. Medi be maɖe gbeƒã na wò bena Mawu enye ŋugbedodo dziwɔla. Eye le fiasia, ele nugbedodoa dzi wɔ ge le agbo me aɖe fia, eye yeƒe enuwɔwɔa míate ŋu axɔ edzi se, eye míate ŋu aɖo dzi ɖe yeƒe nuwɔwɔ ŋuti, míate ŋu aɖo dzi ɖe eŋuti, yeƒe enuwɔwɔ yi ke. yeƒe nugbedododziwɔwɔ yi ke ŋuti míaɖo dzi ɖo. Mina ne míakpɔ Mose ƒe agbalẽ ta blavetɔ̃tɔ̃ kple kpukpui wuiasiekelia ebe Mawu menye amegbetɔ ne wòaka aʋatsɔ o eye me amegbetɔ vie wònye eye wòatrɔ nya o. Ɖe wòagblɔ nya eye mawɔ edzi oa? Eye ne eƒo nu la, ɖe mele ŋuti wɔ ke oa? Enu sia nu yi ke Mawu gblɔ, nya sia nya yi ke nàse le fiase ya, sɔ ku ɖe ɖeɖekpɔkpɔ ŋuti, sɔ ku ɖe dɔyɔyɔ ŋuti, sɔ ku ɖe gaɖeɖe ŋuti, sɔ ku ɖe etoa ƒe hohoɖa ŋuti, sɔ ku ɖe ɖoŋuti sia ɖoŋuti na kuxiwo le agbewo mea, Abe ale yi ke wògblɔea, ne egblɔ nya ɖe mawɔ edzi oa? Eye ɖe wòaƒo nu eye mawɔe oa? Ele edzi wɔ ge le agbewo me. Yeremiya ƒe agbalẽ tagbã, eye maxlẽe tso kpukpui. Yeremiya tagbã kpukpui evelia. Eye Yehowa gblɔ nam bena, Yehowa gblɔ nam bena, Yehowa gblɔ na wò be, Yehowa gblɔ nam bena ekpɔe ɖe teƒe, elabena manɔ nu te ɖe nye nya nu, ne mawɔe ade goe. Le kplɔ amen le nyama tivia. Mawu ƒe nya. elabena yenye eyama ke etsɔ yi va yi. Egbe sɔ yi ɖe mavɔmavɔ me. Esi wògblɔe ta ebe Mawu ye menye eye nyemetrɔna o. El awɔ ɖe yeƒe nya dzi, anɔ nu te ɖe yeƒe nya ŋuti, eye wòawɔe ade goe le agbe me fia sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enu tɔ̃ ye ŋuti míalé ŋku ɖo le mawunya me egbea. Enu gbãtɔa ye nye enudzila vavãtɔ alo enudzila wɔ nuteƒe ƒe emeƒoƒo mikpɔ ne le va ɖɔkita gbɔ ɖe eye ɖɔkita gblɔ be kafi gɔ̃ hã ne mava yi sɔ nu ne mava yi do kpɔa nu kae le wɔ o tutututu o eye ɖɔkita biawo nya vɔ ame dzi be yeagblɔ nyateƒea ne o ewoe ma dzo yi kɔa dzi vɔ eye magblɔ nyateƒea na ɖɔkita wa gblɔ nya tutututu nɛ leke vevesese wɔ ale ɖo gblɔe nɛ edza do kpɔ ya edza va do kpɔ eye ava kpɔ nyateƒea le emegbe gake la ewo abe dɔyɔyɔ ti la enea ele nɔ be nàgblɔ nyateƒe nàdi anukuare anukuare eye evelia yenye dzimetrɔ nu vɔ̃ la yi ke bɔbɔ eɖokui ƒe dzimetɔtrɔ nu vɔ̃ la yi ke bɔbɔ eɖokui

Màte ŋu aɖo ɖokuiwò ɖe dzi nenema o. Le amegbetɔ ƒe ŋku me gɔ̃ hã, màte ŋu agblɔ be, Kpɔ nye ame nya nu ŋutɔ loo, nunyalae menye. Eye màte ŋu amexa nagblɔ be yea yenya nu ale gbegbe bena yeate ŋu anya nuɖe kpekpe ao ne le va Mawu gbɔa, màte ŋu aɖo ɖokuiwò ɖe dzi anye dadala o. Enu ɖeka pɛ yi nàwɔ ne le va Aƒetɔa gbɔa, nàʋu eme le bɔbɔenyenye me eye dzimetɔtrɔ asu nuvɔ̃la yi ke bɔbɔ eɖokui ɖe anyi. Medo gbe ɖa bena nàdo bɔbɔenyenye ƒe awu fiẽ sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Etɔ̃lia ye nye Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea ƒe dɔyɔyɔ ƒe kpeɖodzinu. Mawu ƒe Nya eyɔna dɔ. Edɔ yeƒe Nya ɖa eye enya la yɔ dɔwo eye wòɖe wo tso woƒe ʋe me. Eye esi nèva le fiasia, dɔyɔyɔ na dɔléle ɖekpekpe yi ke le ŋutilãwo mea, dɔyɔyɔ li na wo. Nuku yi ke gbã axɔ dɔyɔyɔ eye ame yi to kuna eye wònye mumuia axɔ dɔyɔyɔ. Ame yi kpli bɔ axɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kansɛ adzo eye Mawu aɖo kpe dzi. Dɔyɔyɔ ƒe kpeɖodzinu le ŋlɔ kɔkɔea me. Enu gbãtɔa ye nye enuti la nuteƒewɔla ƒe emeƒoƒo. Woayra ame si wotsɔ yeƒe dzidadawo ke psalmo ƒe agbalẽ dabla tɔ̃ vɔ vɛ. Aƒetɔ la atsɔ nu vɔ̃wo ake wò le fiasia eye aklɔ nu fɔ̃ mawo katã tso, atutu wo tso, eye magakpɔ wo kpɔ gbeɖe o. Kpukpui velia egblɔ be, Woayra ame si, woayra nyɔnu ma, woayra ŋutsu ma, woayra ame si Yehowa mebu vodada na o, eye yeƒe gbɔgbɔ me la, alakpa aɖeke meli o. eɖe alakpa tso, eɖe nu vɔ̃ɖia tso, eɖe vodada tso, eɖe ɖa le wò ame ememetɔa me eye woɖe ɖa le wò gbɔgbɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me eye alakpa ɖeke mele yeƒe nu me o. Ame ƒeƒle ɖeke mele eme o. Ame yi ke le zodoƒea eɖa alakpa eye wòmɛ na ame sia ame. Nya ame aɖewo li ɖi, woɖana alakpaɖaɖa, woɖana al e adzeɖaɖa eye woɖenɛ le woƒe gbɔgbɔ me. Woɖenɛ le woƒe susu me. Woɖenɛ le woƒe dzi me eye ne woɖe le woƒe dzi me vɔa, woɖenɛ do go eye wotsɔnɛ na amewo fiasiaa. Aƒetɔa atrɔ dzodoƒe ma, atrɔ nuɖaɖa ma, atrɔ wò gbɔgbɔ. Aƒetɔa atrɔ wò dzi ale bena ame beble alakpadada la magage ɖe dziwò me ke o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mina míakpɔ kpukpuitɔ̃lia. Le kpukpuitɔ̃lia me, egblɔ bena, elabena esi mesi ɖoɖoe la, nye ŋeŋe atraɖii na nye ƒuwo nyunyɔ. le kpukpui nelia me egblɔ le kpukpui nelia me bena elabena wò wò asi se ɖe dzinye keli kple zã dudɔ xelixeli na nye ƒutome mi no eye le kpukpui atɔ̃lia me ebe meɖe nye nu vɔ̃wo fia wò Meɖe nye nu vɔ̃wo fia wò, meʋu nu vɔ̃ nyewo me na wò, meʋu eme na Aƒetɔa le Aƒetɔa ƒe ŋkume. Ele gblɔ be, meɖe nye nu vɔ̃wo fia wò, eye meɖe wo fia wò, eye nyemetsɔ nu nyemetsɔ nu tsyɔ nye vodadawo dzi o. Megblɔ be, maʋu nye dzidadawo me na Yehowa. maʋuwo me na Yehowa, eye ne le ʋue me na Yehowa, aƒetɔa atsɔe ke o. Amen. Ne le ʋue me na Yehowa, Yehowa aklɔ dzidadawo, vodadawo katã dzo, eye wòaɖe tohehe tohehe, nu vɔ̃ ƒe tohehea aɖee tso. Tohehe ma anye ne nàto eme. Ne, ne, ne mèʋu eme oa, àto tohehe ma me vɔa, aƒe, aƒetɔa atsɔe ke wò. Elabena egblɔ bena, elabena nètsɔ nye vodadawo kem. Tete nètsɔ nye nu vɔ̃ ƒe vodadawo kem. Lododo ta blaevefɔnyi, maxlẽ tso kpukpui wuitɔ̃lia. Lododo ta blaevefɔnyi kpukpui wuitɔ̃lia. Egblɔ be ame si tsɔ nu ame si tsɔ nu tsyɔ yeƒe vodada dzi la madze edzi nɛ o. Ɖe nèse egɔmea? Esia gɔme nye bena ame aɖe ewɔ nu vɔ̃ɖi. eye kpovitɔ ɖe le eme me na ame sia ame eye kpovitɔ ma woyɔe be ame ƒe dzitsinya eye le ɖoɖoa nua ne etsɔ kpovitɔ esɔ kpovitɔa sɔ va yi de xɔ me. eye nètu ʋɔtrudzoe, eye ʋɔtru e, e, flesia mele ƒoƒo o, eye ʋɔtrua mele ƒoƒo o, eye nèsɔ kpovitɔa sɔ va yi de ga, e, gaxɔmea, nàkpɔ be elanɔ ti be elanɔ ti be yeanya be nu kae le dzɔ. Ela di bena ʋɔtrua neʋu ne eya fafa naƒo na ye. Adzroe be yeaʋu flese bena ya fafa neƒo ɖoe gake mate ŋu aʋui o. Nèse egɔmea? Amegbetɔ ƒe dzitsinya ye nye kpovitɔ, eye kpovitɔa ele eme me, eye nèsɔ nu tsyɔ edzi, eye esi ame yi sɔ nu tsyɔ yeƒe dzitsinya dzia, yeƒe dzitsinya anɔ do ʋli, yeƒe dzitsinya anɔ do ʋli sesĩe, eye anɔ gblɔ be, O! Mele ese, mele ese fɔbubu, mele ese, mele ese fɔbubu. mele se enu yiwo nèwɔa ye ƒe dzodzo ʋu ʋɔtrua ʋu ʋɔtrua ʋu fesea eya ta egblɔ bena ame si ke ʋue me eye wòda asi le eŋuti la woakpɔ nublanui nɛ nublanui va ɖo vɔ nublanui kpɔkpɔ va ɖo vɔ eye Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ akpɔ o. Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ akpɔ eya ma. Ewoe le to dzi le gbenye se ma nublanuikpɔkpɔ adi o eye wòakpɔ o. Elabe nèʋu ʋɔtrua, nèʋu wò nu eye nègblɔe na Aƒetɔa be Aƒetɔ nye ya lo. Aƒetɔ enui mewɔa ye nye si eye aƒetɔa eye nàgblɔ nɛ bena ɖe aƒetɔ nyemagayi edzi le nu vɔ̃ wɔwɔ me ke o. Aƒetɔa atsɔe ke wò le fiasia. ame yi ke eɖo mo vevi, ame yi ke nye anuku aɖetɔ, ame yi ke le gblɔ be o oh, kpɔ nu yi mewɔa ɖa, agbe nye ya la, mebu fɔ, medi fɔ, eye mewɔ nu gbegblẽ, eye enu vɔɖivɔɖi nyenye ele menye, eye nyemevo le ɖokuinye me o, eye kpovitɔ yi ke le menyea, mele kpɔ bena Kpovitɔa ele do nuƒo nam, tsitsinya ele ɖe fu nam. Aƒetɔ tɔ nye medzɔ o, meɖe kuku, eye nublanuikpɔkpɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ asu asiwò. Fika nèle le afi ma o, fika nèle o, nublanuikpɔkpɔ esu asiwò, tsɔtsɔke esu asiwò, eye ɖeɖekpɔkpɔ eva ɖo vɔ, eye ŋusẽ be nànɔ agbe. Le vovokpɔkpɔ mea, ŋusẽ ma va ɖo nɔ fia sia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enu velia le teƒe ya meva ɖo evelia vɔ, eya ye nye emeʋuʋu. Nuvɔ̃la yi ke bɔbɔ eɖokui ɖe anyi ƒe dzimetɔtrɔ. Nuvɔ̃la bɔbɔ eɖokui ɖe anyi ƒe dzimetɔtrɔ. Salomowo ƒe agbalẽ ta blatɔ̃ vɔ ɖekɛ ma xlẽ tso kpukpuiwui enelia. Egblɔ bena, kpukpuiwui enelia gblɔ be, ebe Gatsɔ wò xɔname ƒe dzidzɔ. Ebe gatsɔ wò xɔname do dzidzɔ nam. Gatsɔ wò xɔname do dzidzɔ nam. Eye natsɔ gbɔgbɔ si me lɔlɔ̃nu le la lém ɖe asi. Azɔ Davida, nu kae nye e, nu kae nenyo? Nu kae newɔ ebe mewɔ gbe kae nèdo ɖa na Mawu? Ebe medo gbe ɖa ye megblɔ na Mawu be mewɔ nu vɔ̃. Mewɔ nu vɔ̃ ɖe wò ŋuti Yehowa eye mewɔ nu vɔ̃ ɖe dziƒo ŋuti eye esi nèdo gbea ɖa vɔ ɖe, ɖe nègava yi sɔ nua sɔ va yi tsɔ nu le teƒe ɖea? Esi nènye fia ɖe, ɖe nèsɔ nu tsɔe dzi be ame aɖeke megasee oa? Ebe o. Oh, ebe gɔ̃ hã menye fia, eye mewɔ nu vɔ̃, menye nu vɔ̃ wɔla, ebe meɖe gbeƒã nu vɔ̃ nyea, eye megblɔe le gaglãgbe. Megblɔe, mikpɔ efia ya, enye fia yi ke bɔbɔ eɖokui ɖe anyi, enye efia ka efia ɖe efia ɖe ke bɔbɔ eɖokui ɖe anyi, enye kplɔla yi ke bɔbɔ eɖokui ɖe anyi. Ekpɔa alea ye Mawu tsɔna míaƒe nu vɔ̃ kena mí ebe ne nu vɔ̃ wɔa mekpe nu na wò oa? Eƒe meƒoƒo makpe nu na wò. Ne mía anye dadalawo eye mímadi be ame aɖeke nese míaƒe vodadawo oa, anye be nanu kɔ. Anye be le kpɔe be edze be wɔ enu yi ke mele di be ame aɖe nese oa, mele be nawɔe o. eye efia egblɔ be mele edzi tsɔtsɔke. Ele be mabɔbɔ ɖokuinye ɖe anyi. Mele edzi ɖeɖekpɔkpɔ eye ele nam be mabɔbɔ ɖokui ɖe anyi, mabɔbɔ ɖokuinye ɖe anyi. Mele edzi be dzidzɔ ma neva menye. Gatsɔ wò xɔname do dzidzɔ nam eye nàtsɔ gbɔgbɔ si me lɔlɔ̃nu le la lém ɖe asi kpukpui wuietɔ̃lia ebe, ebe menye dzidala tsã. kpukpui wuiatɔ̃lia, mafia wò mɔdzidalawo ebe menya teteɖeanyi ƒe ŋusẽ, nu vɔ̃ ƒe amedziɖuɖu ƒe ŋusẽ. Azɔ yi ke Aƒetɔa ƒe dzidzɔ kpakple xɔname ƒe dzidzɔ su asinye ta magblɔe na nu vɔ̃ wɔlawo katã. Alea ye wòsu asinye nye si. mebɔbɔ ɖokuinye ɖe anyi eye meʋu eme le aƒetɔa ƒe ŋkume eye aƒetɔa kpɔ nye anukuaɖetɔ nyenye ale yi ke meʋu eme esime aƒetɔa kpɔ bɔbɔenyenye yi ke le menye ta etsɔe kem eya ta magblɔe na nu vɔ̃ la bubuwo yi ke le egodo bena Mafia wò mɔdzidalawo, eye nu vɔ̃ wɔlawo atrɔ ta me ɖe nuwò, eye nu vɔ̃ wɔlawo atrɔ ta me ɖe nuwò. Fia sia, dzimetɔtrɔ natrɔ agbe wò. Fia sia, agbe wòa atrɔ, eye edi wòa atrɔ, eye ame ememetɔ wòa gbɔgbɔ wòa atrɔ. Esi nèva Aƒetɔa ƒe ŋkume le bɔbɔenyenye me, ne nye dukɔ, si nu woyɔ nye ŋkɔ ɖo, bɔbɔ eɖokui eye wòdo gbe ɖa eye wòti nye nuku me eye egblɔ be ebe yease le dziƒo eye ase wò gbedodoɖa eye atsɔ nu vɔ̃wo ke wò ana wò agbe yeye eye enu yiwo nye nu ma me na wò nèwɔna ŋusẽ be nàtsi tre ɖe tetekpɔ ŋuti eye màgage dze eme oa, Aƒetɔa atu ka wò blibo. Ɖe nèle ŋkɔnye sema? Aƒetɔa ele wɔ ge na wò. Dɔwɔwɔwo tatɔ̃ kpukpui wuiasieke le dɔwɔwɔwo tatɔ̃ kpukpui wuiasiekelia me. Míaxlẽ tso kpukpui wuiasieke kpukpui wuiasieke eya ta mitrɔ le miaƒe dzime eye migbugbɔ eya ta mitrɔ Nyemenya aleke matrɔ o le nye. Egblɔ be, leke ame aɖe trɔ na dzi mo. Ewe le mɔ ɖe tsɔ sã eye nèse wona wò nènya be edzo edzo bibi le mɔa dzi eye afɔku ɖe le mɔa dzi eye gbegblẽ ɖe le mɔa dzi gbegblẽ ɖe le mɔa dzi, eye nele ga esi nèzɔ ebe emɔ ma nèsɔ yina nava yi ge dze me, nava yi ge dze afɔkua me. Eye nu ka wole nɔ be nawɔ? Gbakple nunya ke le asi o, gbakple gɔmesese ke le asi o, eye nenye be ne mele mɔ ya yina afɔku nya ye wònye na agbenye. Nu ka ye nawɔ? Natrɔ eye natrɔ lé mɔ bubu tsɔ. Ema nye tsimetɔtrɔ. Aƒetɔa ele nu ƒom tso Dzidada ƒe mɔa ŋuti. Dzidada ƒe mɔa enye mɔ vɔ̃ɖi eye dzidada ƒe mɔa ƒe nuwuwua enye tohehe mavɔmavɔ. Eye esi dzixɔse ya le asiwò ta eye nèka ɖe edzi bena be ɖikeke aɖeke mele nya ma ŋuti o, ne meyi edzi le mɔ ya dzi Afɔkuku, afɔkue nɔ te kpɔm le nu wu. Tohehe ye nɔ te kpɔm le nu wu. So mavɔ ye nɔ te kpɔm le mɔa ƒe nu wu. Nunya ma, sidzedze ma, gɔmesese ma awɔe be nàgblɔ be, Nyemedi be mava ge dze so mavɔ ma me sɔyi mavɔmavɔ o. Eya ta ye nàtrɔ enu yi mewɔna tsã la, nyemagawɔe ke o. Ema nye dzimetɔtrɔ. Teƒe yiwo meyina tsã, nyemagayi teƒe mawo o. Ema nye dzimetɔtrɔ. Eye enu vɔ̃ɖi yiwo mewɔna, enu vɔ̃ɖi yiwo me ye medena zia mo yewo wɔna tsã, nyemagawɔe ke o. Ema nye dzimetɔtrɔ. lele wɔ ge fia si ya. Amen. Mitrɔ eye migbugbɔ eya ta mitrɔ le miaƒe dzime. Ame aɖe akpɔ agblɔ be o oh, mikpɔ ŋutsu ya ɖa. Etrɔ la yeƒe agbe trɔ. Etrɔ dzime agbe yeye ge ɖe eme. eye ewɔe atsɔ agbe yeye ɖe me o, ya amewo la kpɔe. Meka ƒe nyagblɔ mele hã, ewɔ be nyagblɔ mele, Mawu neyra wò. Mawu atrɔ agbe wò. Mawu asɔ yayra, yayra mavɔ ke ɖe agbe wò me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eya ta mitrɔ le miaƒe dzi me eye mikpukpɔ be woatutu miaƒe nu vɔ̃wo, woatutu miaƒe nu vɔ̃wo. Mele ka ɖe dzi na o, mele ka ɖe dzi na o. Bena ame yiwo wode suku, mie, mie, ame yiwo ƒo míeŋlɔna nu kple asi eye ame yiwo va ƒonɛ kple masinia woŋlɔnɛ eye wotutuna nuwo katã. Nu ka ŋuti o? Elabena ne, ne esi nènye amegbetɔ nate ŋu akpɔe bena o woŋlɔ nu ɖe le teƒe ya sa ye wotutui. Vɔa ne be Mawu ya sɔ dziƒo ƒe enututunua eye wòtutui, ne tutui tso Ne Mawu eɖe dzidadawo katã dzo, ne ɖe vodadawo katã dzo, nu vɔ̃wo katã ne wòsa, ne ɖe wo dzo ɖe, gɔ̃ hã ne dɔlawo dze agbagba be woakpɔ nu yiwo ne wòsa, womakpɔ naneke o. Dziƒo akpɔe kaka, womagakpɔ naneke o. Anyigbadzitɔ adi eme kaka, womagakpɔ naneke o. Elabena Mawu tutui me be lu alivɔwa enu sia nu me akɔ akɔ kekem eye ekpe wa aɖo azu wa ɖe anɔ pete na ɖeke maganɔ edzi o mawu atutu nu vɔn wo dzo nenyi be gbɔ be gbɔ ɖe me ƒe eyi yiwo na va na mi tso aƒetɔa gbɔ ebe si me trɔtrɔ gba kple gbɔ ɖe me ƒe eyi ne le trɔ dzi me koa gbɔ ɖe me ƒe eyi yiwo ava na o. Mina míakpɔ kpukpui blavevɔ adelia le kpukpui blavevɔ adelia miawoe Mawu fɔ yeƒe dɔla ɖe tsitre na gbã Yesu Kristo eye wòdɔe ɖa be wòayra mi le esi me be mia dome ame sia ame natrɔ tso yeƒe nu vɔ̃ɖi yeƒe vɔ̃ɖinyenyewo me mia dome ame sia ame natrɔ aƒetɔa atrɔ o. ya ɖo ya ame aɖe adze dɔ kaka eye wòamlɔ anyi da ɖe eye ɖɔkita alo e, e, ɖɔkita via wodzi be woatrɔe vɔa mete le trɔ nyuie ɖe o eye ye ŋutɔ mate ŋu atrɔ eye ɖɔkita alo ɖɔkita via atrɔe mawu atrɔ o. Mawu ƒe asi sesẽa atrɔ o, eye tsɔ yi edzia, wò nu vɔ̃ ƒe abi de ame ŋutiwo katã, wò vevesese ƒe abiawo katã, Aƒetɔa ŋutɔ akpɔ gbɔwò, eye nànɔ sesẽ ɖe. Mawu sɔ ɖe le me na wò. Mawu ele nukple dem tso ŋutiwò eye awɔe le agbo me sia sia gɔ̃ hã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Miawoe miawoe Mawu fɔ miawoe Mawu fɔ yeƒe dɔla ɖe tsitre na gbã eye wòdɔe ɖa be wòayra mi. Fia si ya Mawu ayra wò, ayra wò kple ɖeɖekpɔkpɔ, ayra wò kple dɔyɔyɔ, ayra wò kple gaɖeɖe. Mawu ayra wò kple Aƒetɔ Mawu ƒe dzidzɔ, eye Mawu ayra wò kpakple nukunu le agbewò me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye Wòayra mi. Mia dome ame sia ame natrɔ tso yeƒe nu vɔ̃ me. Meva ɖo ɖoƒe tɔ̃lia azɔ. Ɖoƒe tɔ̃lia yenye dɔyɔyɔ, ŋɔŋlɔ kɔkɔea ƒe dɔyɔyɔ ƒe kpeɖodzinu. Nu ŋɔŋlɔ kɔkɔea woɖo wogblɔe na mí eye Mawu aɖo kpe edzi. nèse ɖaseɖiɖiwo vɔ, enu yiwo Mawu wɔ va yi le ame bubuwo ƒe agbe me. Eye mekae Mawu gadza wɔe na fifi o. Mebe ɖe mekae Mawu dza wɔe na fifi hã. Ame yi la xɔ dɔyɔyɔ. Ame yi Mawu dza sɔ gaɖeɖe na. Ame yi dza kplɔ ɖaseɖilawo ɖo. eye wòtsã nàɖi ɖase, elabena kɔkutso katã le agbo mea enye fiesi ya ye nye fiesiwo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Azɔ míese ɖaseɖiɖiwo. Ɖe maɖi ɖase ɖe na mia? Ele teƒe alo? Elabe medi be nase gbãtɔ eye nase velia eye zi ɖeka wòtsã nàƒu du abe enye la nye tɔlia. Fiafia ɖaseɖiɖiwo katã nèse va yi tsã tsɔ kaka ɖoɖoa ƒe gɔmedzedze kpakple ɖaseɖiɖiwo nèdze ase fifia. Aƒetɔa agatrɔ wu wò ɖaseɖiɖi mawo ŋuti dɔ le agbewòme, le wò ŋutilã me, le Yesu ƒe ŋkɔ me. Gbadɔa, enye ɖekakpui ɖe ye eƒe ŋkɔe nye Daniel, ɖevie, ekɔ dɔyɔyɔ. Nyantɔ míase ŋutinya. Daniel ƒe dzilawo aɖi ɖasea na mí elabena ame aɖe le e, ame aɖe le ti dzi be e, eye dzie wòaɖo. Míeyi ɖe kɔdzi eye ɖɔkita gblɔ bena naneke meli o la te ŋu awɔ na mí o. meda akpe na Mawu le vinye ƒe agbe ta. Yeƒe ŋkɔe nye Daniel. Yesɔ ŋuti kɔkɔe kple bubu na Mawu. Yesubɔe eye yedoe ɖe dzi. Ebe Daniela kuxi, kuxi gã ɖe ku ɖe ŋuti. Eye yewo nu atikewo, yewo yi kɔdzi, yewo wɔ dodokpɔwo kple ska, skanɛwo. ebe ɖɔkita gblɔ bena ɖeko woawɔ dɔ nɛ ye yewotrɔ gbɔ va aƒemea ye srɔ̃ bena ega meli o eye yewokpɔtɔ nɔ aƒetɔa di xɔm nɔ sesem esime pastɔ va okorodu eye yewoso nya me bena yewoayi ɖe teƒea eye le yeƒe gbedodoɖa mea eyɔ yeƒe fia ƒe dɔlélea yesɔ asi sɔ da ɖe teƒea nɛ eye yenɔ teƒea klɔm abia ku eye etsi ke le emea ebu yesɔ ŋuti kɔkɔe na mawu elabena mawu yɔ dɔ yeƒe fia mawu enyo ŋutɔ woakafu mawu amen. Mekae ye Mawu tsa wɔe na fifi o. Aƒetɔa neɖo kpe dzi le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame ya yeƒe ƒu ŋe eye eteƒe titi ye ŋutɔ ne gblɔe na mi ye ŋutɔ ɖetugbuivi ya ye ŋutɔ ne gblɔe na mi eye emegbe esi nase nu tsinya vɔa Nàge ɖe ka, nàge ɖe eme, eye Mawu awɔe na wò tsã. Ewòe la nye ɖaseɖila yi ke akplɔe ɖo. Ebe eƒe ŋkɔe nye Edith. Eƒe ame andre nye sia. Ye ke afɔku, yeva dze afɔku eye yeyi ɖe kɔdzi eƒua ŋee. eye kuxia enɔ. Esime wokpɔe gbɔ vɔ la, yetɔ azɔlizɔzɔ kpakple yeƒe afɔa vɔ la, afɔa va nɔ ye vem. Yemenɔ vovom le ye ɖokui me o, eye vevesese lialia ŋutɔ nɔ afɔa me na ye. Vɔa yexɔ Mawu ŋuti se bena Mawu ya ate ŋu awɔ nu sia nu eye ɣeyiɣi ava eye yeakpɔ gaɖeɖe tso kuxia me. Esime wonɔ dutoƒomɔnyakaka wɔm le Jalingo le ŋkeke velia, ɖoɖoa ƒe ŋkeke velia, esime Mawu ƒe amea nɔ gbe dom ɖa, yese le eɖokui me be yeakɔ yeƒe asi yi dzi eye yesɔ asi velia sɔ da ɖe kuxia dzi eye wòdo gbe ɖa bena lekeke anye kuxi ma le ŋutilã me, le afɔ me, le alɔ mea. Kaka la gblɔ be afɔ me yebe tututu tɔnyee eye le gbedodoɖa megbea ye yeyi ɖe aƒe mea yekpɔ bena yekpɔ be yeƒe afɔa ƒe teƒea yesɔ yeƒe alɔvi sɔ ɖe enu ɖe to le yeƒe afɔa me eƒu ŋeŋe ɖe do go le afɔa me na ye. Esi me ƒu ŋeŋea eke le eme vɔa, yegakpɔ eƒu eƒu ŋeŋe bubu gbava do ke le ŋkeke ɖewo megbe. egasɔ etsã sɔ fia eƒu evelia yi ke do, eye tso ema dzia yekpɔ katutu eye na ewa be naɖe li ye Mawu mate ŋu awɔa enu ma meli o. Ne Mawu ewɔe eye yekpɔ dɔyɔyɔ veveseseawo dzo. Kafukafu na Mawu. Enu yi woabe nu ɖe li ye Mawu mate ŋu awɔa, nua meli o. Nye si ya, meka ye dze anye ɖaseɖila yi ke akplɔe ɖo? Dɔyɔyɔ mebe meka ye akplɔ ɖaseɖilawo ɖo? Mebe meka ye axɔ gaɖeɖe o? Mebe vovokpɔkpɔ blibo meka ye Mawu awɔe na o? Ɖoƒe etɔ̃lia, ɖoƒe etɔ̃lia ye nye Ŋɔŋlɔ kɔkɔea ƒe dɔyɔyɔwo. Ŋɔŋlɔ kɔkɔe le ŋɔ, dɔyɔyɔ le ŋɔŋlɔ kɔkɔewo me ƒe kpeɖodzinu. Salomo ƒe agbalẽ ta alafa ɖeka kple adre kpukpui blaeve. Edɔ yeƒe nya ɖa eye wòda gbe le wo ŋuti. Edɔ ŋusẽ ƒe nya ɖo ɖa o. Dɔyɔyɔ ƒe nya ye Mawu dɔ ɖo, ɖo ɖa o eye gaɖeɖe ƒe nya ye Mawu dɔ ɖe o eye edɔ yeƒe nya ɖa. eye wo tete eɖo yeƒe nya ɖa yɔ dɔwo. Megae le tsi dɔyɔyɔ hã afa me na wò eye wohe wo tso woƒe ʋe la me eye wohe wo tso woƒe ʋe la me. Wò gaɖeɖea va ɖo vɔ. Ɖo ŋku edzi. be Yesu ye nye dzidzɔkpɔkpɔ le agbewo me. Yesu ye nye ame yi tuna ka me eye atu ka wò tso nu vɔ̃ɖi ɖe kpekpe me egbea gɔ̃ hã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye Yesu ye nye ɖela wò, ɖela, ɖela, esi ɖela, ɖela ne le le amewo ɖe ma megato ŋutinye o, megaŋlɔm be o, edze si wò. Enya wò, etsɔ ɖeɖekpɔkpɔ so dziƒo vɛ, eye atsɔ tɔwò na wò fiasia. Eye Yesu ye nye ame yi le na mi fɔ, ale wò tsitre ne enu ti kɔ na wò, eye ne dzadza nye ma, Yesu ƒe asi alé wò ɖe tsitre nu. Ne eɖeɖi te ŋutiwò, Yesu ƒe asi alé wò ɖe tsitre nu. Ne nuwo dze abe nukunu wa egbɔna na wò, eye eye Mawu ƒe asi asɔ wò kpakple nukunu wòasɔ do go eye Yesu ye nye míaƒe enuwo katã na la, meka nu yi ke nèhiã le agbe me o. Yesu ana wò yayra tsim nèlea ana wò dɔyɔyɔ tsim nèlea atsɔe na wò ɖeɖekpɔkpɔ tsim nèlea ana wò vovokpɔkpɔ katutu ana wò fiasia le Yesu ƒe ŋkɔ me. kpeɖodzinu aɖo kpe dzi le agbo me me be kpeɖodzinu le ƒomewa me kpeɖodzinu aɖo gbedodoɖa wo ŋuti le fiasi afi ka ne le hã fi ka ne le o bɔbɔ ta eye na mia nuku mia bɔbɔ ta eye mia mia nukuwo. ɖeɖekpɔkpɔ eɖo vɔ tsɔtsɔke eva ɖo gbɔ vɔ nàtrɔ tso nu vɔ̃wo me eye nàda asi le nu vɔ̃wo ŋuti nàyɔ aƒetɔa eye ɖeɖekpɔkpɔ asu asiwò ana wò xɔname ƒe dzidzɔkpɔkpɔ eye gbɔdzɔe asu asiwò ŋutifafa asu asiwò eye wo katã wole ɖeɖekpɔkpɔ me bɔbɔ ta eye nàmia nuku eye nèle dzi ɖeɖekpɔkpɔ ya fi kae nèle o nèle radioa gbɔ nèle aƒea me nèle kɔa dzi nèle eh, fiɔsia me meka fi ke nèle o ɖeɖekpɔkpɔ eva ɖo gbɔ o le fiɔsi ya eye age ɖe dziwò me kɔ asi dzi kɔ asi dzi nèle kɔ asi dzia natsi tre, natsi tre, akpe na wò kaka, akpe na wò, akpe na wò. Tsi tre ne nàxɔ ɖiɖikpɔkpɔ ya. Tsi tre eye naxɔ tsɔtsɔke ya. Tsi tre ne agbewoa natrɔ, nagblɔ be enyee nye ame yi tsie wòadzɔ ɖo, enye ye agbenyee akpɔ tɔtrɔ, enyee nye ame yi Mawu awɔe na fifi. Gatsɔ wò xɔname ƒe dzidzɔ nam, do dzidzɔ nam. ʋu nu vɔ̃wo me nɛ eye nèkɔ asia dzi eye nètsi trea ʋu nu vɔ̃wo me nɛ gblɔ be o aƒetɔ tɔnye medzɔ o mebu fɔ meɖi fɔ le nu vovovowo me eye mele bia wò nublanuikpɔkpɔ mawu atsɔ nublanuikpɔkpɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ na wò amen asia nenɔ dzi nenema mato gbe ɖa le tawò fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me eme do gbe ɖa li be ewɔe le kpɔ ame sia ame yi ke le hratsɔa gbɔ, yi ke le aƒea me, yi ke le kɔdzi, yi ke le fiasea me, yi ke le asia me. Medo gbe ɖa bena le wò nu gbedodo nua, ɖeɖekpɔkpɔ nege ɖe woƒe agbe me. Ɖewo le Yesu ƒe ŋkɔ me. natsɔ woƒe fɔbubu tso, natsɔ woƒe dzidadawo tso, eye aƒetɔ medo gbe ɖa be agbe yeye neva na wo dometɔ ɖe sia ɖe fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kpeɖoɖo dzi le woƒe agbewo me. ɖoɖokpɔkpɔ le woƒe agbewo me eye Mawu ƒe ŋutifafa kple xɔxɔ nege ɖe dzi sia dzi me, nege ɖe luƒɔ sia luƒɔ me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe na wò aƒetɔ, elabe woŋlɔ woƒe ŋkɔwo ɖe dziƒo vɔ xoxoxoxo. Le Yesu ƒe ŋkɔ me medo gbe ɖa le. Eye nèdo gbe ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ mea, emegbea enu yi nawɔ kpatakpata kabakaba zi ɖeka yenye be na atsɔ alɔmekaƒomevi wa eye naŋlɔ ŋkɔ gba kple ekɔ yi me nèle kple fon nɔmba wa kaƒomedzesi wa eye naŋlɔe ɖo ɖa. elabena menyae be afii nèle fifia nèle tsi dzi eye nèdi bena anye ye eye aɖi ɖase fifi ɖaseɖiɖia yesaya ɖi eya ta ɣeyiɣia mesɔgbɔ fún o nawɔe tsatsatsa eye nasɔ alɔme kaƒomɔvi wa eye naŋlɔ ŋkɔ wò kpakple kɔ yi me nèle kpakple wò ŋutɔ alɔme kaƒomɔ dzesi wa naŋlɔe atsɔe ɖo ɖa. Blasieke vɔ tɔ̃ naɖeke o kple ne blatɔ̃ vɔ nyi blatɔ̃ vɔ nyi ŋkɔ o ale woyɔna o tutututua kpakple kɔ yi me nèle kple kaƒomɔ dzesi wa naŋlɔe aɖo ɖa blasieke vɔ tɔ̃ naɖeke o kple ne. Platon vɔ nyi, Platon vɔ nyi. Esia enye eh, wɔna yi ke le vevie ɖe ŋutɔ, ele vevie ŋutɔ, nɔvie ele vevie. Megatsɔe fefe nya ye o, megatsɔe fefe nya ye o, eye na aŋlɔe, aŋlɔe ɖo ɖa le kple mo vevi ɖoɖo naŋlɔe bena woakpe ɖe ŋuti o be woado gbe ɖa kpe ɖe ŋuti o ale be nali ke le xɔsia me eye nayi edzi Ayetsi le Kristotɔ ƒe azɔlizɔzɔ ya me. Ele be nàtsɔ alɔmekaƒomɔ̃a kabakaba eye nàŋlɔ ŋkɔwòa kple ŋkɔ yi me nèle kpakple kaƒomɔ̃dzesiwoa. Whatsapptɔa tsã nàŋlɔe be ɖe woakpe ɖe ŋutiwò. Ele vevie ŋutɔ, ele vevie, ele vevie. Sukuvi nènyea, nawɔe. papa, mama, ɖekakpui, ɖetugbui, eye ne be kɔ asi ŋuti, eye ne be yeaxɔ Yesu Kristo be yeƒe nu vɔ̃wo woatutu wo ɖa. Yemagatrɔ yi nu vɔ̃ ma gbɔ ke o, yemagayi ɖe fifi, alakpadada, adzedada, matrewɔwɔ, dzokasasa, vodzosubɔsubɔ, yemagayi nu ma gbɔ ke o, ye ne kɔ asi ŋutia, ele be nàŋlɔ ŋkɔ wò kple kaƒomɔ dzesi wa fon nɔmba wa eye nàŋlɔe eye nàtsɔe aɖo ɖa quatre vingt treize zero quatre trente huit trente huit kple asieke vɔ etɔ̃ naɖeke wò kple ene bla etɔ̃ vɔ enyi bla etɔ̃ vɔ enyi le ema tsitsi mea mawu ƒe amea agatrɔ va eye wòado gbe ɖa. Ado gbe ɖa le mía ta, ado gbe ɖa le tawò, eye be nàge ɖe ɖaseɖilawo dome, eye ne ɖaseɖilawo le ɖi ɖasea wò tsã, nàɖi ɖase, nàɖi ɖase, eye nàsɔ le sɔ agbe na Yesua, mègaŋlɔe be o loo, mègaŋlɔe be o, ŋkɔ wòa naŋlɔe, naŋlɔe, naŋlɔe, kpakple afi yi nèlea, tutututu ekɔ yi me nèlea, afi yi woate ŋu akpɔ wò lea, naŋlɔe, kpakple kaƒomɔtsesiwoa kaƒomɔtsesiwoa naŋlɔe atsɔe awɔ message asɔ ɖo ɖa ble asieke va tɔ naɖeke o kple nɛ blatɔ vɔ nyi blatɔ vɔ nyi magayɔe ke ble asieke vɔ tɔ naɖeke o kple nɛ blatɔ vɔ nyi blatɔ vɔ nyi. wòesea eye woakpe ɖe ŋutiwò eye gbedodoɖawo ayi edzi kpe ɖe ŋutiwò bena nàli ke. Ne le wɔ esia vɔa, nɔvi nayi ɖe gbedodoɖa me natɔ gbedodoɖa dzi eye nanɔ to nanɔ gblɔ na dziƒo be dziƒo neɖo ŋku ye dzi. Aƒetɔ megaŋlɔm bo o. mègaŋlɔm be o. Ne nèle nèle to ɖom amewo ƒe gbedodoɖa ya amewo le ɖi ɖe asia o nye Mawu mègaŋlɔm be o. Yi ɖe gbedodoɖa me. Nɔvi ɖe ɖi ɖase fifiae gblɔ be woagblɔ be nane li yo be nu ma ya klo Mawu alo Mawua mate ŋu awɔ abe nu ma meli o. Ego naɖeke mewu wɔwɔ na Mawu o. Kuxi yi ke le dziwòa, dɔléle ma yi ke le dziwòa wɔa be eklo Mawua mele Mawu gbɔ o. Nya ma ya mele o. Mawu ete ŋu wɔna nuwo katã. Mawu ŋusẽ le esi eye etrɔna nɔnɔme sia nɔnɔme. atsɔ yeƒe asi atrɔ wò, eye wòasɔ dzudzɔ age ɖe mewò, eye nàkpɔ vovo, vovokpɔkpɔ asu asiwò, eye wòaɖe wò ana wò ɖeɖekpɔkpɔ, eye wòalé wò ɖe tsitrenu, alé wò fɔ, alé wò ɖe tsitrenu. Enu ti kɔ na wò ɖeɖi te ŋutiwò, eye ŋutilãwo gbɔdzɔ belibeli, alé wò ɖe tsitrenu, alé wò fɔ, eye emegbea, aɖe wò blibo. Mègaŋlɔe be wò ŋkɔ o, ŋkɔ wò, ŋkɔ wò ŋutɔŋutɔ nàŋlɔe. Wòe tsɔ agbo na Yesu. Nàŋlɔ ŋkɔ wò kple kɔ yi me nèle kple kaƒomɔ dzesiwoa nàŋlɔe asɔe ɖo ɖa. Quatre-vingt-treize zero quatre trente-huit trente-huit. ɖeɖekpɔkpɔa nukunu gãtɔ wue ɖeɖekpɔkpɔa ye sɔ na mí te na katsatsa me kpakple mawu eya ta yi ke nekɔ asi dzi eye nesɔ agbo na yesua kpɔe gbɔ be ŋkɔwoa kpakple kaƒomɔdzesiwoa naŋlɔe naŋlɔe nyuie ne wòadze nyuie ŋkɔwò ŋutɔŋutɔŋutɔ, eye nàtsɔe aɖo ɖa, atsɔe ɖo ɖa 93 04 38 38 blasieke vɔ tɔn, naɖeke wò kple nɛ blatɔn vɔ nyi blatɔn vɔ nyi, zaɖe akɔnɔ trɔ dzime lo, mele be alakpadada ame beble na ganɔ agbe me ke o, wɔe kple mo vevi ɖoɖo, na wɔe nyateƒe me tɔ. Mawu ƒe nublanui kpɔkpɔ asra wò kpɔ le fiasia. eye Mawu awɔ nukunu le agbo me. Mebe nukunue Mawu dza wɔ le agbo me. Yeƒe nugbedodo yi ke nye dɔyɔyɔ kple gaɖeɖe ƒe nugbedodoa woava me le agbo me. Eye mele na wò kakaɖedzi lo, Mawu mable wò, Mawu mato ŋukpe wò o. Yesu ƒe ŋkɔa mege kpɔ, medo kponu kpɔ o. ne yeƒe amesiami nato gbe ɖa zi ɖeka nukunu va na eme. Eya ta nɔ gbedodoɖa dzi anɔ ɖokuiwo dzram ɖo na nukunua. Mawu ƒe amea bia fifi la bena mekae dzanya me akplɔ ɖaseɖilawo ɖo fifi o, meka tsɛ dza ke ɖe ɖaseɖilawo dome o eye nègblɔ be ye, nègblɔ be ye. Eya ta ge ɖe gbedodoɖa me, do gbe ɖa eye nàgblɔ na Mawu be Mawu ye ya loo, Mawu nyee nye si. mègato ŋutinye o ɖela yesu mègato ŋutinye o yesu aɖo ŋku dzi o aɖo ŋku dzi o aɖe kuxi ma ɖa le agbo dzi eye atrɔ agbo ƒe ŋutinya mawu ƒe ŋusẽa aɖu dzi le agbo me yesu ƒe ŋusẽ aɖu dzi le agbo me aɖu dɔlele ma dzi aɖu nɔnɔme ma dzi aɖu nɔnɔme ma aɖu edzi do gbe ɖa nɔvi do gbe ɖa do gbe ɖa ɖe alɔ le numa me ɖe alɔ le zodoƒe ƒe numawo ɖe alɔ le numawo me dɔ ma wɔle la ɖe alɔ le numa me eye nayi ɖe gbedodoɖa me vava ne Mawu nasrã wò kpɔ le fiasia. Nɔ nya ɖe gblɔm na Mawu, nɔ nya ɖe gblɔm na Mawu. Mebe xɔse ko ɖe asu asi o. Xɔse, xɔse, xɔ Mawu ƒe amea ƒe gbedodoɖa dzi se eye nukunu wa ava me na wò. Wò ya dzra ɖokuiwò ɖo dzidzɔɣli, nukunu ƒe ɣlidodo dza va me le fia sia. Enu yi Mawu dza wɔ le fia sia, yeƒe ɣli aɖi dzidzɔ ƒe ɣli, dzidzɔɣli. Aseye tsotso, enu yi Mawu dza wɔ le fia sia, yeƒe dzidzɔ ƒe ɣli aɖi le nuwò nàkpɔ dzidzɔ eye nàti kpo. Do gbe ɖa, nɔ gbedodoɖa me. nugbe yi ke wòdoa nedo nugbea, ewɔna ɖe edzi. Mawu metrɔna nya o, mamegbetɔ vie wònye ne gblɔ nya atrɔe o. Awɔe le agbo me, enya yi Mawu gblɔa, awɔe tututututu, awɔe pɛpɛpɛ le agbo me. Mawu menye amegbetɔ wònye ne wòaka aʋatso o, eye menye amegbetɔwo ƒe fi wònye ne wòatrɔ nya o. Ɖe wòagblɔ nya eye mawɔ edzi oa? Mawu agblɔ nya ye mawɔ edzi oa? Nya yi Mawu dɔ pastor ye pastor gblɔ nam fiasi ya koa ye mawɔ edzi oa? Ɖe Mawu agblɔ nya ye mawɔ edzi oa? Dzi ɖe gbedodoɖa me, lé Mawu le gbedodoɖa me, trɔ ɖe Mawu ŋuti le gbedodoɖa me, ɖo gbe ɖa, Mawu nagblɔe nam sia sia koe mawɔ edzi wa. Ɖe wòagblɔ nya ye mawɔ edzi wa, ele awɔ edzi, ele edzi wɔ ke le agbo me. Xɔse, xɔse. Amewo gbedodoɖa ŋutɔ lo, nɔvi amewo gbedodoɖa ŋutɔ, ge ɖe gbedodoɖa me, eye wòtia na xɔtɔ wò ɖaseɖiɖi asɔ asi wò. Do gbe ɖa traɖii, do gbe ɖa traɖii. Mawu ƒe amea, egatrɔ gbɔna. Nukunu ati wo eye wòakpɔ le teƒe yike ne le. Dɔyɔyɔ ati wo eye wòakpɔ le teƒe yike ne le. Agba ma aɖe ɖa le agbe me. Kuxi ma adzo adzo adzo kekekekekem. Dogbe ɖa nɔ gbedodo ɖa ti. Meka ƒe yike dɔlele ma wɔ. Meka le yi ne ta le kɔn ŋuti. Ye ɖɔkitɔ wɔ do kpo. Mawu ƒe asi. Ɖela Yesu ƒe asi aka nu tsi o. Yesu lé nu fɔ tsitre. Yesu lé nu ɖe tsitre, lé nu fɔ alé o ɖe tsitre nu. Afɔ ma agbe aɖo eme. Agbe aɖo alɔ ame. Agbe aɖo ŋutilɔ ame. Yesu ade agbe me o. eye nàgazɔ kple afɔwòa ke. Asiwòa nàgazẽ ke, nukuwòa aʋu, eye nàgakpɔ nu ke. Mekpɔ vɔ o, Mawu awɔ nane le agbo me. Do gbe ɖa, nɔ gbedodoɖati, nɔ gbedodoɖati. Aƒetɔa le ɖo ŋku tsi o. Aƒetɔa le ɖo ŋku tsi o. Ele ŋugble dem tso ŋuti o. Enuwo fe ne ŋutɔ. esɔ ɖe le me na wò esɔ ɖe le me na wò nɔ gbedodoɖa dzi eye mawu ƒe asi aka nu tsi o mawu ƒe asi aka nu tsi o. and the left hand side. Okay, thank you very much. God bless you.

Ŋusẽ ado go le fiasia eye dɔléle ma magakpɔe ko, magakpɔ wo ke o. Ɖe ne sɔ gbea? Mawu neyra wò. Pastor trɔ gbɔna, pastor etrɔ va vɔ. Fiasia mena meka ɖe dzi na wò lo dzidzɔkpɔkpɔ ƒe fiasie. Amen. Ame aɖe, ame aɖe, ame aɖe ke ɖe mekae dza xɔ nukunu afifi o. Meka dzi wòɖo nukunu be nya meka dzi wòɖo fifi o. Mebe nukunu vavã alo nukunu vavã meka dzi wòɖo. Ava me na wò. Mawu aɖo kpe Ŋɔŋlɔ Kɔkɔea ƒe dɔyɔyɔa aɖo kpe edzi le agbewo me. Edɔ yeƒe nya ɖa, eɖo yeƒe nya ɖa, eye wòyɔ dɔwo. Eyɔ dɔwo le radioa gbɔ, eyɔ dɔwo le aƒea me, eyɔ dɔwo le fiasea me, eyɔ dɔwo le magazɛa, eyɔ dɔwo le afi sia afi, eye nukunu ƒe dɔyɔ, nu, nukunu ƒe dɔyɔyɔa dɔyɔyɔ ƒe nya eɖo gbɔwò vɔ. Nàkɔ asi ɖeka yi dzi eye nàsɔ velia sɔ da ɖe vevesesia ƒe teƒe eye aƒetɔa adɔ nukunu kpatakpata ɖo ɖe agbewo me le fiasi ya. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Míenye be nukɔ Yesu ƒe ŋkɔa mado kpo nu gbeɖe o. Eye nu ka ke ye miebia le nukɔ ma dzia? La wɔe. Eya ta aƒetɔ medo gbe ɖa ɖe ame sia ame yi dze dɔ, ame sia ame yi ke le tete ɖe anyi ɖe to te hele ɖatsoa gbɔ do wò dɔyɔsi ɖo ɖa eye nàyɔ dɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Takpɔ gbegblẽ na me alo aɖaʋadɔ mede se na o togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tagbɔ le gblẽ na me, amea le tsaka ye gbɔgbɔ vɔ̃wo le fu wɔm amea le teƒe ma ye ŋusẽ ɖe le tutu amea le Yesu ƒe ŋkɔ dzia. Yesu ƒe ŋusẽ neɖiɖi ɖe agbo me. Gbɔgbɔ va togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Enutete sia nutete yi ke le ŋutilãwo me, woyɔe be alele, woyɔe be agbɔn, woyɔe be kpo, woyɔe be e, e, e, afɔ ye te na wò. Aƒetɔ medo gbe ɖa be nàka asi wo ŋuti, nayɔ dɔ na wo, eye nàɖe nutete ma ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nuku yiwo gbã nuku yiwo dzi tsɔ ye glukom nu ka ke nye dɔléle ma le nukuvi ma dzia nu ma ne ɖe ɖa le yesu ƒe ŋkɔ me xɔ wò nukpɔkpɔ tseketseke medo gbe ɖa ame yiwo do ku na wo nye mumu me aƒetɔ medo gbe ɖa be nàʋu woƒe to kukuawo etoawo ne ʋu eye nàtu ka woƒe aɖewo eye aƒetɔ medo gbe ɖa be nusese ƒe nukunu nuƒoƒo ƒe nukunu tsɔe na wo le yesu ƒe ŋkɔ me nu ɖe kpekpe yi ke edze le woƒe lãme abe tɔ madamada enea ewɔ kansɛ le xɔ dɔyɔyɔ le yesu ƒe ŋkɔ me abi le dɔme. Xɔdɔyɔyɔ fifi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Yɔme kpe xɔdɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖika naku xɔdɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. akplɔlui, gbɔgbɔ me ƒe kuxi ma, kuxi ma yi ke le agbo me eteƒe dzidzi xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Asi yewo dzetsi agbe neɖo mia me, agbe yeye neɖo mia me. Asi dzetsi mawo wone ʋlu ye woawɔ dɔ eye lãmesẽ nege ɖe wo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpa ɖeka tutu na me. akpa ɖeka tutu na me, afɔ ɖeka tutu, alɔ ɖeka tutu. Aƒetɔ medo gbe ɖa bena ŋusẽ yeye, ŋusẽ wɔna me yeye, ŋusẽ ne ge ɖe wo me, dɔyɔyɔ neva na akpa ma yi ke tutu na wɔa, ŋusẽ ne ge ɖe teƒe ma eye enu yiwo mete ŋu wɔna o nawɔe azɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eƒu yiwo ŋe, eƒuawo netsa. Ŋusẽ nege ɖe afɔ ma me. Ŋusẽ nege ɖe asi ma me. Aƒetɔ me do gbe ɖa be nàtsa ƒu ŋeŋe ɖe sia ɖe le ame sia ame ƒe lãme le Yesu ƒe ŋkɔ me. alɔ ma yi ke kpokpoa alɔa ne do ne do kekem afɔ ma yi ke kpokpoa afɔa ne do ne sɔ kple velia aƒetɔ kpeɖodzinu kpeɖoɖo dzi naɖo kpe dzi le ame sia ame ƒe agbe me ame yiwo kpli bɔ womate ŋu azɔ azɔli o yewo na anyi le kekevi me yewo mlɔ anyi da ɖe aƒetɔ me do gbe ɖa be azɔa Wò asi, wò ŋusẽ nede wo gbɔ, wò ŋusẽ nelé wo fɔ, nelé wo ɖe tsitre le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nukunu ƒomevi ɖe kpekpe wòe azɔ. Eto ne ho ɖa le mɔ dzi. Dzimaxɔse ne ho ɖa le agbo me. Kpeɖodzinu le mia me. le ɖu eɖusi me le hladzoa gbɔ le nukɔ le megbe dome afi sia afi afi sia afi ame le hladzoa gbɔ ame le aƒea me ame le kɔdzi kpeɖodzi nukunu ƒe kpeɖoɖodzi woaɖo kpe nukunua dzi le agbo me woaɖo kpe nukunua dzi le agbo me. Esai fiasia anye dzidzɔ mavɔ ƒe fiasi na wò. Aƒetɔ ɖo kpe dzi. Aƒetɔ ɖo kpe dzi. Fa me vɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le. Eva ɖo eva ɖo esu asi esu asi wò vɔ. Do ɖokuiwò kpɔ. Do ɖokuiwò kpɔ nukunu wòava eva ɖo na wò vɔ. Do ɖokuiwo kpɔ. Kunua a ƒo asikpe na Yesu. Ƒo asikpe na Yesu. Ƒo asikpe na Yesu. Ame ɖe ne do ɣli le aƒea me ɖa be woɖo kpe dzi le agbenye me. Gblɔ be woɖo kpe dzi nam. Dziƒo ɖo kpe dzi nam. That's an amen from heaven for you now. Dziƒo le gblɔ na wò be amen. Do ɖokuiwò kpɔ azɔ, do ɖokuiwò kpɔ. Ewòe, ŋutiwòe ɖaseɖiɖi va ɖo azɔ. Enu yi màtem awɔ sã o.